Ka pe ludyere tiyo ni this time kit aneno kwede ba jami mukene kara rac i lobo mapat can kara rarac mo can weko i dugu twon labwolo mo ma pe dong lare ci wan bulu macalo wan lutino awobe ginalego ma pire tek wacungu matek ki tic matek wek pe idug labwolo ka diki mac iti i anyim. Gin mo keken ma itye ka timone i kin kare-ni ma in pud itye bulubulu eni, wot inino kit anyim ma ibibedo kwede. I tiyoni bibedo nining? Ibibedo lagol citail moni ma ka dong itegio ci dong icito ka lego ga bot dano-ni ni wukonya? Pien ca mukene iromo tii ma nongo wa lutinoni pe miti, lutino i kin kare wigi atata. Mukene ipito maber, igwoko maber, en ma in icito ka tii-ni, nywali tab ma nongo onongo dako moni cako konyo ka marone keken. Nongo ger i kom in muzee ma pe lare, ger i kom mego ma pe lare, jami weng nongo dok ka maro. ma ka pe ibedo ma wangi ryek, tute ki tekoni, ni dike maca kite in iti ni itye ki jami mogo, asset mogo ma nongo iromo tic kwede me konyo tiyoni ka dong ito kwede. Pien ngat mo ma bedo tala ki jing pe. Ka oo i te kare moni ci tii obino ki mege, ka tii obino ki mege ci dong bene too nongo tye ka bino ki mege. Ineno? ci nongo myero iti matek wek diki maca pe ibed ca ka iti, ibed ma nongo olo olo. Waneno dong kite can rac kwede. Wan aneno i kare me kampen ka nongo ila pa luditeni tiyo, inongo lacungo moni bino tin mine oboko lwedo, diki dong lacungo mukene bino dok miyo oboko lwedo. Dok ngat okene bino dok enongo omiyo oboko lwedo, miyo oboko lwedo kit ki lucungu apar. Nongo lucungu-ni bene weng gitye ka pyem the same gin acel-li, miyo oboko lwedo. Ka tin omiyo, diki miyo kingadi. Nongo gin weng gitye ka cung me bedo MP nyo me bedo LC5 nyo me bedo kancila. Naka yang nongo oboko lwedo dong ka gimiyo ki ngat acel, Dong pe gimiyo ki ngat okene pien ki wadde wa miyo laa ite. Ento i kin kare-ni, ki romo miyo kite kabedo apar. Ento bene oboko lwedde ni bene ineno ngat ma icoko kore bene anyime bene pe. Ci ti uru, ka ibi ti mi iti ma nongo olo olo. Pien jo ma miyo oboko lwedo obedo jo ma dong oteggi oteggi. Tyen lokke ni can, can tye marac. Inge ni o i kare mo ma dano ongeyo can woko, dano tye ka neno dongo lobo ribbe dong ki can dong inongo mere inongo mere calo gin mo keken myero igam agama, lacum mo keken myero ijole obin boti can rac ba. Can weko imwolle ma icito ibedo i wi ceng ka deno can ma nongo itye ka paro ni kono kara gamo abic mo adok kwede. Tyen lok kene ma one bulu eni myero iti matek. Pe ito ka mato kongo, pe ito ka bang ora, ni aa ara ara. Jami weng tye ki karene. Ito ni i cawa weng igake ba, ira, ikuc. Kare romo en ma nongo myero in dong icak bedo maber-ri nongo dong kit me nongo kero me nongo ocenne dong pe. Pien i kin kare pud itye ki kero me nongo ocenne. Onongo i kare ma dong wangi yabbe nongo dong kero me nongo ocenne pe dong ityeko bako dogi i dye ger, idaa adaa i kom dano ento nongo mukene in iye balo. Ci jo mukene gitye ki gum ma gitye ki cene ca weng ento ka pe ikero i tic maber i anyim Ibibedo Muzee ma nongo kilwongo ni Ludito Kolawo ento Kolawo kono ngo ngo ni? Ibedo dano ma nongo pe ngeyo gin ma myero ipok atir. Ka oa i lok ma myero ipok lok atir, in ma iwaco cait ca ni en aye bal tye iye pien nongo mukene can mito nekio, ibipoko lok ki long. Tyen lokke ni itye ladit gang ma nongo tye ngo? Konye pe pien nongo can dong yeli bene. Inge can ka tye dong icwako cait ma coo tye iye. weko poko lok ada nongo ngayo.